a phrofiadau dysgwyr Cymraeg gyda fi, Richard Nosworthy. Y mis yma ein gwestai ni ydy Natasha Baker. Un o Birmingham ydy Natasha yn reiddiol, mae hi wedi meistroli'r iaith Ffrangeg ac wedi byw yn Ffrainc. Ac ers symud i Gymru, mae hi wedi dysgu Cymraeg a sefydlu meithrinfa Gymraeg o'r enw Wibbly Wobbly yng Nghasnewydd. Nes i recordio gyda Natasha nôl ym mis Hydref 2024. Mwynhewch ein sgwrs! Natasha, croeso i'r podlediad. Diolch.
Sut wyt ti heddiw? Uh, iawn, ie. Yeah. Dwi'n eitha relax heddiw. Da iawn.
Diolch am y gwahoddiad.
Croeso.
Rwy ti adre... Ble, ble, ble, ble rwy ti'n byw? Yng Nghas Newydd. Dwi adre heddiw, ie. Yeah. Oce, okay, yng Nghas Newydd.
Gwych. Uh, Wel, uh, fel wedys ti, croeso mawr i'r podlediad. Um, mae stori ddiddorol iawn gyda ti i ddweud. Um, fel arfer, pan mae rhywun yn dod ar y podlediad, dwi'n hoffi uh, dysgu ychydig am, um, am ei plentyndod a tyfu fyny ac ati. Um, wrth gwrs, rwy ti wedi dod o Loegr yn reiddiol, ges ti dy enni yn Birmingham, felly hmm. dwi'n cymryd bod dim lot o Gymraeg yn y dyddiau yna, ond mae diddordeb um, gyda ti mewn ieithoedd yn ymwedig Ffrangeg. Ie, yeah, felly, wel, ces i fy geni yn, um, yn Birmingham, ond ces i fy magu yn Worcester, a wedyn um, gwnes i cwrs um, prifysgol, um, cyfraith Ffrangeg a cyfraith Saesneg. Felly, dwi wedi um, gwario dwy flwyddyn yn Ffranc. Wow.
Wedyn achos ei ti yn Ffranc ar ôl y cwrs. Ie. Yeah, so... Ie, oedd, ie, yeah, chwe mlynedd yn y gyfan. Dwi'n meddwl yn franc. So oedd ieithoedd wastad yn, yn bwysig i ti pan oedd ti'n ifanc? Ie, yeah, yeah, dwi'n hoffi ieithoedd. A uh, ie, yeah, dwi'n um, dwi hoffi pobl, really, i cwrdd pobl, um, teithio ac yn y blaen. Felly, i fi, mae'n naturiol i ddysgu ieithoedd person eraill, i allu cyfathrebu yn ein yn iaith ein ein iaith nhw. Ac oeddet ti'n byw yn Ffrainc am ddwy, ddwy flynedd? Uh, chwe mlynedd. Chwe mlynedd? Cyfan, yeah. Yeah.
So, o, oh, ym Mharis dwi'n deall. Felly, um, sut oedd y profiad yna ac um, sut oedd uh, dysgu a defnyddio Ffrangeg? O, oh, oedd yn anhygoel. Um, Wel, ro'n i'n siarad yn barod Ffrangeg achos yym dysgais i Ffrain- y Ffrangeg yn yr ysgol, a yym gwnes i exchange gyda yym disgyblion eraill yy pan o'n i'n ifanc, un deg tri oed, yym yy bob blwyddyn un yy dysg- disgybl Ffrangeg yn dod aros yn ein tŷ ni. Oh, yeah. Wedyn dwi wedi dod yym aros yn y tŷ rhywun yn yy Ffrainc, rhywun yn Ffrangeg. Ie. Yeah. Yym felly ie, roedd yn siarad yn barod a roedd yn yym au pair dros rai mis yym pan o'n i'n 19 oed. Oh, ie. Yeah. Yym felly ie, roedd yn profiad iawn achos dwi wel, does neb yn siarad Saesneg ble ro'n i'n byw, a yym oedd raid i fi siarad Ffrangeg bob dydd, yym mae'n jyst yn yy trochi e mewn iaith... Ie. ...yym ond ie y cwrs cyfraith oedd yn yym lefel arall achos yym oedd yn anodd iawn hyd yn oed yym ddisgyblion sy'n you know siarad Ffrangeg fel mamiaith achos mae'n lot mwy llym... Ie. ...yn Ffrainc yy oedd raid i ni ddilyn patrwm yn llym pan wyt yn yym yy wneud tra- yy tra- beth yw y ger am yym essay? O, traethawd, Tra- traethawd. Ie, yeah, traethawdau. Um, felly, ie, yeah, roedd yn anodd iawn. Ond, ie, yeah, ro'n i'n hoffi jyst ymharis, um, yeah, teithio, weld um, pobl yn, yn ymharis. Roedd yn profiad gwych i fi. Wow, so mae'n swnio fel syniad, uh, wel, profiad anhygoel. Uh, dwi'n dysgu Ffrangeg fy hun ar hyn o bryd, ond dwi ddim yn credu bod fi cweit yn mynd i gyrraedd y lefel yna, i fod yn ah, onest. Wel, ie, yeah, y ffordd gorau i ddysgu yw byw yn Ffranc. Ie. Yeah. Bydde hynny yn neis.
Ie, yeah, neis nice iawn. Yeah, Uh, dwi, dwi, dwi dal yn, yng Nghymru ar un o bryd, anyway, am, yeah. am ychydig o leia. Um, ond, ie, uh, yeah, Ffrangeg wrth gwrs, a, so yn amlwg rwy ti'n rhywun sy'n gallu meistroli ieithoedd, Um, ac o ran, uh, o ran Cymru a'r Gymraeg, um, pryd nes ti dod i Gymru yn gyntaf neu, neu dysgu am y, am y Gymraeg neu clywed am y Gymraeg? Wel, um, Ro'n i'n, wel, ar ôl yym i fi yy fyw yn Ffrainc, yym symud es i yn ôl i Prydain, a yym dwi wedi cael eu cymwysiedig fel cyfreithwyr, a yym ffeindiais i job swydd yng Nghaerdydd fel cyfreithwyr, felly yym ro'n i'n, wel, ie, ro'n i'n byw yn Casnewydd yym. pan o'n i'n gweithio yng Nghaerdydd, a 'dyn ni ddim yn defnyddio Cymraeg lot a ddweud y gwir. Yym mae pawb... roedd pawb yn siarad yn Saesneg yn y gwaith a'r yn y strydoedd. Yym roedd e'n jyst pan yym ces i fy fy mhlant yym roedd e'n yym... cymryd yym... wel, dwi wedi... welais i ar y we i weld y ffordd gorau i ddysgu Ffrangeg ar fy mhlant i. Yy mae'n debyg bod yn trochi plant mewn iaith ers yym genedigaeth yw y ffordd gorau i ddysgu plant, felly yym ro'n i'n dechrau i ddefnyddio ieithoedd eraill um, pan ces i fy mhlant. So, uh, so Ffrangeg yeah. rwy ti wedi siarad gyda, gyda dy blant i? Ie, yeah, just dim ond yn Ffrangeg, a fe genedigaeth ei nhw. Ie. Yeah. Um, yn y tŷ. A wedyn, ro'n i'n rhoi uh, Netflix a you know, mode Ffrangeg yeah. hefyd, pethau fel hyn. Ond um, gyda Cymraeg, roedd yn wel achos ar y pryd dechreuais i yym redeg busnes, busnes cyntaf, wel ma' g- busnes cyntaf yng Nghymru yym a dysgais i ieithoedd i blant mewn ysgolion, meithrinfeydd a lleolio- lleoliadau yn wahanol yn yr ardal. Ie. A yym wel defnyddiais i tiwtoriaid i yym yy i i wneud y gwersi. Yym felly yym ro'n i'n gallu cynnig gwersi Ffrangeg, Sbaeneg a Cymraeg... Ie. ...ar y pryd, ond ro'n i'n jyst yn siarad Ffrangeg fy hun. Yym ond achos ro'n i'n cynnig y gwersi yn mewn cyfrwng Gymraeg a gwersi Cymraeg, mae yym, rhieni neu ysgolion yym ac ati, yym roedden nhw'n meddwl bod dwi'n siarad Ffrangeg Cymreigol, felly bob tro mae yym... Cymraeg yn rhugl yy Cymraeg sori ie Cymraeg yn rhugl, felly ro'n i'n yym anfon negeseuon trwy e-bost neu trwy yym cyfryngau cymdeithasol yn Cymraeg, a bob tro oedd raid i fi defnyddio Google Translate jyst i weld beth mae'n dweud a'i ateb. yn eu iaith nhw. Ie. Yym, felly, ie, ar y moment hwn, yym, ma' nhw'n meddwl rai- roedd rhaid i fi ddysgu Cymraeg. O, waw, so oedd na Yym, ie. reswm, really reswm busnes oedd e i ddechrau? Ie, yn dechrau. A wedi yr ail reswm oedd yym fy mhlant, achos ro'n i'n meddwl, mae'n iawn yym fy mod i'n gallu siarad yn Ffrangeg yn y tŷ, Yym ond mae'n well os mae'n gallu siarad yym Cymraeg a Saesneg a Ffrangeg yn frigo... Ie. ...a bod yn amlieithog. Yym felly ie o'n i'n yym chwilio am gofal plant Cymraeg, ond does dim yn does dim yn bodoli yn yr ardal am plant bach, jyst y cylchoedd maethlon, ond mae'n cynnig yy gofal plant i yym plant um, y doed, neu fwy. Sorry, dweud um, hwnna eto. Oh, yn y cylchoedd maethwren, yeah. mae'n bodoli, ond mae'n cynnig gofal plant i'r um, plant um, sy'n dwy oed. O, oh, ie. Yeah. Um, felly, um, yeah, dechreuais i weld um, sut dwi'n gallu weid um, Bython Firth i hun. i cynnig, i gynnig yym gofal plant Cymraeg... Ie. ...Cyfrwng Gymraeg yym i fy mhlant. Waw, so yym... So oedd 'na lot, so yym wnewn ni dod yn ôl at y y y feithrinfa mewn munud, ond mm. yym o ran uh, dy gefndir, roedd ti'n defnyddio, yn, yn, yn amlwg roedd ti'n angerddol, roedd ti'n credu yn gryf bod uh, dysgu ieithoedd yn bwysig iawn mm. i, i blant. Um, yeah. Uh, uh, you know, uh, rwy'n ni'n siarad am hyn o'r blaen, roedd uh, fy merch i uh, wedi dysgu ychydig o Ffrangeg trwy dy fusnes di, fel cyd-digwyddiad, uh, yeah, yeah, blynyddo yn ôl. Yeah, yeah, um, yeah. Pa mor bwysig yw e felly, uh, wyt ti'n meddwl bod, bod, bod e, bod plant yn, yn, yn cael profiad o ddysgu ieithoedd pan maen nhw'n ifanc? Wel, mae'n pwysig iawn dwi'n meddwl, achos pan um, mae pawb yn ifanc, mae'n um, amser gorau i ddysgu ieithoedd, achos um, y menydd yn gallu absorb ieithoedd jyst yn naturiol. Um, felly, ie, yeah, mae'n gwerthu dechrau pan wyt ti'n ifanc iawn, pan mae'n haws, um, na aros, you know, um, pan wyt ti'n oedolion neu um, hyn. Um, mae'n lot mwy anodd a mae menydd yn dysgu mewn ffordd arall, arall dwi'n meddwl. Ie, yeah, ie. Yeah. Um, a dwi'n siŵr bod, yeah. bod y blant di yn rhugl iawn yn, yn, yn, yn, yn y tair iaith erbyn nawr. Ie, yeah, o roedd yn anhygoel i weld, achos fy nŵr i yn dysgu Ffrangeg yr un pryd na fy ein mab. Ie. A yym fy mab i a dwy oed yn gallu siarad yn wreiddiol a deall yn wreiddiol a'r un pryd i unigolion yym you know sy'n eitha yym deallus yym yy clyfar iawn ddim yn gallu siarad mwy na pum o deg deg yym gair. Felly y wahaniaeth rhwng rywun sy'n you know ifanc iawn... M-hm. ...a rywun sy'n hŷn yn yn ie yn... eitha amlwg. Ie, yeah, so mae'n dangos pa mor um, galluog mae plant o ran dysgu mm. ieithoedd, ond dwi e? Ie. Yeah. Um, yeah. Fel, fel... A dwi'n meddwl bod y dwylion yn, yn underestimate y plant, achos mae'n meddwl bod, o, oh, achos mae'n um, anodd i ni, um, y plant yn, yn siŵr o fod, y plant mae'n uh, mwy anodd, ond mae gwrtheben yn, yn wir, mae'n mwy you know, naturiol ei haws i blant. Ie, yeah, yn sicr.
So, um, ti wedi gwneud gwaith pwysig fanna o ran trio helpu uh, mwy o blant uh, siarad ieithoedd. A roedd ti'n siarad wedyn am um, y darpariaeth neu diffyg uh, darpariaeth um, gofal plant Cymroeg yn yr ardal a dechrau'r meithrinfa. Felly, oedd hi'n anodd i dechrau meithrinfa? Mae'n swnio fel prosiect enfawr, prosiect fyddwn ni oh, byth yn breuddwydio yeah. wneud. Roedd yn mwy yn ofnadwy y dechrau. Achos, wel, oedd yn iawn, y syniad yn iawn. Um, a fy um, ces i cyfnogaeth um, dda iawn o Business Wales.

i ni agor. O, reit.
Um, felly, ie, yeah, roedd yn lot o straen ar y pryd, achos dwi wedi gwario um, lot o arian. Um, roedd rhaid i fi ffeindio adeilad ac yn y blaen, a staff. Ar ar y pryd, dyn ni ddim yn gwybod bod dwi'n gallu chwyddo, achos doedd dim doedd dim track record gyda fi. Yeah. Felly roedd rhaid i fi lobby y Senedd a um, ffeindio sefydliadau Cymraeg fel Mudiad Maithrin neu Menter Iaith Casnewydd i helpu fi, i roi cyfnogaeth i fi. A um, beth yw ger am politicians? Gwen... Fel gwleidyddion.
Gwleidyddion hefyd, um, Paris o Plaid Cymru a um, Jane o Plaid Lafur yym wedi helpu lot yym i sicrhau bod dan ni'n gallu agor... Ah reit.
...yym yy ie yym ie roedd yn anodd iawn ar y pryd. So... Ers ers ie. So so pryd yy so es di trwy hynny i gyd a wedyn agor a dwi'n cymryd bod y feithrinfa wedi llwyddo?

eleni, cafodd e adeilad ei losgi i gyd. Ie, yeah, so, yeah.
so falle bydd pobl sy'n gwrando wedi clywed am hyn, roedd na tân mawr um, yeah. a nath dynistrio yr, yr, yr, yr adeilad dwi'n cymryd. Ie, yeah, adeilad i gyd, a roedd yn, wel, dim, on, dim ond um, yym wel roedd e o ffatri yy celfi celfi yym felly mae ffactri hŷn wedi cael ei losgi yym adeilad ni yn y drws nesa yn cael ei losgi hefyd yym a wedyn un um, warehouse tu ôl i'r ffactri yn cael ei losgi. Oh gosh, um, so oedd yn tan y, mawr yeah. gyda tri adeilad gwahanol yn, yn llosgi yeah, lawr? Ie, roedd yn drws nesa, ond ie, um, yeah, oh, popeth wow. wedi mynd, felly roedd yn dramatig iawn. Ond mae un ffordd, roedd yn iawn bod roedd yn dramatig iawn, achos um, mae wedi um, Bydden ni, sylw, yym a ni a ein busnes ni, a oedd yn da iawn i fod yym y cymuned yn cefnogi ni, a dwi'n meddwl un yym reswm pam mae pawb wedi cefnogi ni yym oedd achos y tân oedd yn dramatig iawn, a mae pawb wedi yym paid sylw. Ie, ie. Yeah. So, um, rhaid bod e'n am, amser anodd, on, anodd iawn i, i, i ti. Ond sut oedd y ti wedi llwyddo ail agor y, y feithrinfa felly? Um, Wel, um, y, y cyhoeddroedd, y gwasg, yeah. um, y, um, y cefnogaeth y gymuned a sefydliadau fel Mudiad Maithrin, y cyngor, y tro hyn, y cyngor wedi cyfnogi ni lot, achos maen nhw wedi weld yym sut y faith fynfa yn helpu yym you know yn yn llwyddo yn y cymuned. Yym felly ie gyda cefnogaeth i bawb a'r y staff hefyd achos roedd y staff yn anhygoel, roedd yn mynd gyda'i gilydd i ffeindio yym sut i yym wel mynd ymlaen heb yym safle. Ie. Um, a wedi un ysgol, dwi'n meddwl bod ar y pryd, roedd y cyngor yn wneud cyffordd, um, cyfarfod mawr gyda sefydliadau wahanol a canganau wahanol yn y cyngor, ei ffeindio rhywun i helpu ni. A un ysgol, Ysgol Tredegar Park, wedi cynnig un adeilad i ni am ddim. Waw. Ie, yeah, ro'n i'n gallu ail agor yn y safle dros dro mewn un mis. chwe oh, wythnos. Fantastic. Oedd yn eitha gyfflym, ie. Yeah. Um, ond mae'n just dros dro yn eitha bach fel adeilad, felly dim, roedd dim yn defrydol, ond roedd yn lifeline i ni, roedd y gwir, os y staff yn gallu parhau, dwi'n gallu um, parhau um, cynnig gofal plant i'r plant sy'n sy angen. Um, yy y gwasanaeth, felly roedd e'n ie anhygoel. A wedyn oedd e'n jyst ra- race wedyn i ffeindio adeilad yn priodol mewn yym amser bach... Ie. ...amser byr. So, yn nôl yng Ngha- yng Nghasnewydd nawr, a sut mae'r feithrinfa yn mynd nawr? Sut mae'r cymuned yn, yn, uh, wedi ymateb i'r busnes? Ie, roedd e'n... ie roedd e'n lot haws a ddweud y gwir, yym achos yym wel dwi wedi yn barod wneud y proses agor oedrynfa yym dwywaith achos yr yy adeilad dros dro, adeilad diwetha', felly ie roedd e'n lot wag a yym dwi wedi dechrau gyda tîm o staff yn barod... Ie. ...felly y staff i gyd yn gallu yym weld yr adeilad, roedd e'n fel blank canvas a oedd jyst yn un ystafell enfawr, yym fel arfer oedd yn offices... Ie. ...swyddfeydd, yym felly y staff, yym y reolwyr a'r dirprwy reolwyr yn gallu dewis y ble yn union dwi'n yym dwi'n rhoi pethau am y weithredfa, ble mae toiledau'n mynd, mae popeth yn wel ie mae pawb yn gallu yym wneud pethau gyda'i gilydd, felly roedd e'n iawn yym.

Roedd yn, ie, lot well, yr, yr adeilad newydd, a dweud y gwir. So, um, mae yna diwedd, diwedd hapus i'r stori yna, te? Ie, yeah, ie.
Yeah. Roedd yn, ie, yeah, worth it yn y diwedd. Da iawn.
Um, nes ti ddweud ar, ar, ar, pan, pan roedd ti'n dechrau siarad am efeithrinfa bod bod ti eisiau um, creu darpariaeth creu um, gofal plant Cymraeg yn yr ardal achos bod dim byd arall yna. Felly pa mor bwysig wyt ti'n meddwl i we bod, bod ti wedi agor rhywle yn yr ardal yna? A sut, beth mae hwnna yn meddwl i'r teuluoedd uh, lleol? Ie, yeah, dwi'n yeah, dwi meddwl mae'n pwysig iawn. Os, wel, i fi, y ieithoedd yn, wel, mae, mae plant yn manteisio lot am jyst yn siarad iaith eraill, yy iaithoedd eraill, felly yym achos y lot o deuluoedd yn Nghymru ar yn yn ein ardal ni yn siarad dim ond Saesneg, yym ma' ar rai plant mae jyst yym yr uneg ffordd i fod yn dwyieithog gyda Chymraeg, yym felly y gwasanaeth yn sicrhau bod y plant nhw yn gallu yym yn gallu bod yn dwyieithog, a manteisio popeth sy'n mynd gyda ieithoedd eraill. Ie, yeah, yn sicr.
A, o ran yr ardal, achos wrth gwrs uh, mae Cas Newydd yn ardal lle nad oes llawer iawn o Gymroeg. Um, uh, beth yw status y Gymroeg felly yn y, yn y gymuned leol? Um, faint o Gymroeg sy'n cael ei defnyddio yn yr ardal ac wyt ti'n cael cyfleoedd fel rwy'n sy'n dysgu neu wedi dysgu i, i, ddefnyddio, i ddefnyddio'r iaith? Wel, dwi'n meddwl bod mae pethau yn newid a'r nawr mae lot mwy o gyfleoedd nawr blaen i siarad Cymraeg a defnyddio Cymraeg. Um, mae pobl ddim yn defnyddio Cymraeg fel arfer mewn you know yn y strydoedd, yy mewn siopau ac ac yn y blaen, ond mae lot o gyfleoedd i mynd dysgu iaith, er enghraifft mae Menter Iaith Casnewydd, mae lot o yym digwyddiadau, yym noson comedi, yym bore coffi ac ati, yym a wedyn mae yym Canolfan Dysgu Cymraeg yn cynnig lot o gyfleoedd i bawb, mae'n

Nawr, ffiseg, dau person, un dysgwyr a un yy person sy'n siarad yn rhugl Cymraeg, wyt ti'n gallu yym mynd ymlaen gyda yym y person sy'n siarad yn rhugl i ddysgu mwy? Yym a wedyn mae lot o grwpiau hefyd, mae Tŷ a Fi, os mae plant gyda ti, yym mae yym Gŵyl yym Casnewydd. Cymraeg hefyd. O waw. Mae lot o ie jyst mae un mis yn ol dwi'n meddwl yym roedd festival yym gwyl yym yn y gla- glan o'r afon yn Casnewydd. Ok.
Mae lot o bethau sy'n mynd ymlaen, mae jyst raid i ni yym ffeindio. nhw. Ie, yeah, ie. Yeah. Wyt ti'n meddwl bod rhieni uh, yn yr ardal yn, yn, yn, bod mwy ohonyn nhw felly yn dechrau cymryd dyddordeb yn y Gymraeg? Ie, yeah, mwy na o blaen. Mae problem yw gyda Cymraeg, mae rhai pobl yn weld hyn fel um, anfantais sa i'n gwybod pam, ond mae'n dweud, o, mae'n, you know, i blant, mae'n anodd i siarad un iaith, felly dwi ddim yn gallu yym eisiau confuse fy mhlant gyda un iaith arall. Ond os mae'n weld sut mae'n gallu manteisio, yym mae'n gallu newid y newid y y meddwl... Mm. ...amdano fe. Yym felly y rhieni sy'n defnyddio Vythynfa, dim achos mae'n Vythynfa Cymraeg, ond jyst achos yym mae'n hoffi amgylchedd, yym mae'n jyst cyfleu- cyfleus yym ble mae e ac ac ati. Mm. Mae'n weld wedyn bod mae'n iawn yym ar ein plant nhw i ddysgu iaith, i bod yn troci, cael eu trochi mewn iaith, a wedyn mae'n yym cymryd mwy o diddordeb. ynddo fe wedyn. Felly oedd lot o rheiny yn dod mewn a dweud, "o yym d- dan ni ddim... dan ni byth yn meddwl am y yym you know ysgol Cymraeg, ond nawr dwi wedi newid y meddwl a dwi'n chwilio am ysgol cyfrwng Cymraeg yym neu dwi'n cynnig yym gwersi Cymraeg i rhieni am ddim". O, oh, waw. Mae, um, yeah, mae um, bloc cyntaf oedd y tymor hyn, um, hanner tymor hyn, a roedd yn um, llawn. Um, just dwi wedi capio e am deg person. Um, e, yeah, mae lot o, o diddordeb nawr. Felly gobeithio um, gyda mwy o gwasanaethau a mwy o digwyddiadau, mwy o person yn cael eu exposed i'r iaith e, yn bod mwy agor i, you know, i ddysgu. Ie, yeah.
a wedyn, so wedyn mae ma hynny hefyd yn helpu o ran y, y, yr ysgolion, fel nes ti ddweud, os mae mwy o pobl yn deall, um, deall y, y, y, y gwerth a maen nhw'n anfon plant nhw at ysgolion Cymraeg um, lleol. Oes, oes llawer o ysgolion um, Cymraeg uh, i blant, uh, i, uh, i blant yn yr ardal? Yym, ie, nawr mae pedwar yym... Ok. ...ysgolion cynradd a un ysgol gyfun, Esgoed. Ie. Yym a mae'n mae'n eitha yym ddiweddar dwi'n meddwl. Yym mae ysgol Casnewydd yym y cyntaf yn yma ers amser hir, ond y tri arall yn cael eu sefydlu yn yym mwy ddiweddar dwi'n meddwl. Yn Nant Gwentli oedd jyst llynedd neu dwy flynedd yn ôl mae wedi agor. Yym felly mae ie mae'n yym cynyddu yn y nifer o o blant yn mynd yn yr ysgolion Cymraeg yng Nghastell. Grêt. Wel, mae hynny yn swnio'n bositif iawn, Natasha. Um, just o ran, um, you know, ti wedi llwyddo wneud llawer o ran y, y iaith yn yr ardal yn amlwg. Um, o ran y dyfodol felly i ti um, ac i'r busnes, beth yw uh, dy uh, uchelgeisiau, be, beth hoffa ti wneud? Wyt ti'n mynd i ddysgu a defnyddio mwy o'r Gymraeg neu mynd i datblygu'r busnes ymhellach? Be, be ydych chi'n chi gobeithio wneud? Ie, yeah, bydd yn, yn bendant cario ymlaen gyda fy Nghymraeg. Um, a ie, yeah, um, dwi eisiau ymestyn y busnes, bydd hi'n jyst cymryd amser i ymlacio tipyn bach, achos roedd lot o straen yym y flwyddyn, wel y ddwy flwyddyn yym diwetha'. Ond ie, yn y dyfodol, yym dwi eisiau agor mwy o faethinsaith felly. Ac wyt ti'n...
wyt ti dal yn wneud gwersi Cymraeg neu wyt ti'n teimlo fel bod ti wedi cyrraedd lefel uh, digon dda? Na, dwi'n no, dwi gwneud um, gwersi a hyn o bryd. Dwi'n gwneud Ilk Tree gyda dysgu um, Cymraeg, canolfan dysgu Cymraeg. Ie, yeah. o oh, gwych. Um, Wel, pob yeah. lwc gyda hynny. Yeah. Diolch.
A dwi'n yeah. dwi deall hefyd bod ti wedi cael dy enwebu ar gyfer gwobr

gorau, dydd gorau. Yym ond ie oedd yn yym mynd i'r gwobrau mudiad maethwr yn dwy wythnos yn ôl. Yym do'n ni ddim wedi ennill ond yym do'n ni'n cael yym uch- oh bless you again canmoliaeth uchel am y dau categori. Felly ie roedd yn iawn. A wedyn ie un gwobr arall yw yym yy level tri achos pan Yym agor ai sir yym Byfrynfa. Does dim carpenter o gwbl gyda fi am yym gofal plant. Felly ro'n i'n meddwl roedd m- roedd yn pwysig i n- mi i yym ddysgu beth maen nhw'n wneud ym Maes Awyr, felly dwi wedi wneud y level three. gofal plant yeah. yr un pryd na datblygu busnes. Um, felly, ie, yeah, roedd gyda Camwes Cam un dapwyr cangen o Mudiad Maethrin. Mae'n hyfforddi y math o wir. Mm -hmm. A fy nwta i yn wedi yn web i fi fel dysgwyr y flwyddyn. Felly, awn ni weld. Mm. O, oh, pob lwc.
So, pryd, pryd, dwi, ar hyn y bryd, mae'n diwedd mis uh, hydref, pryd, pryd wyt ti'n uh, ffeindio allan? Um, mewn dwy wythnos, dwi'n meddwl. OK. Um, yn Tachwedd, ie. Yeah.
Dechrau mis Tachwedd. Wel, pob lwc, a bydd rhaid i ti ddweud wrthyn ni sut mae, mae hynny wedi mynd. Ah, ie, yeah, okay, yn bendant.
Just un peth bach, yn Natasha, i unrhyw uh, rieni sy'n gwrando ar y podlediad, um, beth fydde ti'n dweud wrth riant um, A o ran ieithoedd a phlant, beth sy'n bwysig i helpu plant o ran dysgu ieithoedd? Beth sy'n ymarfer da? Beth yw, sy'n rhyw tips gyda ti? Wel, roi dy blant di yn y, yn y faetynfa, neu gofal plant, ble mae'n gallu yn cael ei troci mewn iaith. Mm. Ond yn y tŷ, jyst yn defnyddio, os wyt ti'n defnyddio brawddegau bach neu ymdroddio'n fel gweld cig dwylo, mynd y gwely, yym pethau fel hyn, yym mae'n helpu jyst y mwy o exposure yym y yym y y well. Ie, yeah, so mae hynny yn wir am... So, wyt ti'n gallu wneud hynny gyda mwy na dwy iaith? Os, er enghraifft, dwi'n meddwl am fy hun, ddylwn ni fod yn defnyddio bach o Ffrangeg gyda, gyda fy merch i? Wel, achos dwi wedi yym weld yym beth yw y yym y modd gorau, a'r mae'n debyg bod un person, un iaith, or un amgylchedd, un iaith. Ie. Felly i fi, yn ein tŷ ni, dwi'n siarad dim ond yn Ffrangeg gyda ein plant... Ie. ...a wedyn yym yy m- fy ngŵr i yn siarad dim ond yn Saesneg, a yn yr ysgol, maen nhw'n siarad dim ond yn yn Cymraeg.

Ah, diolch, Richard.
Diolch yn fawr i Natasha am y sgwrs, ac ers i ni recordio, mae hi wedi ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn cam wrth gam, cynllun hyfforddiant y mudiad meithrin. Llongyfarchiadau, Natasha. Os dych chi wedi mwynhau'r pennod, tanysgrifiwch ar eich hoff ap er mwyn clywed y pennod nesaf. Ac os oes sylwadau gyda chi, gallwch chi rannu nhw ar Mastodon neu trwy e-bost, mae linciau yn y disgrifiad. Tan y tro nesaf, hwyl fawr a diolch am wrando.